Evinde qapaldı. Yigirmi doquz senesinece din mektebi çalıştı Aysereste. Babam da o din mektebini bitirdi. Mına bu. Müzeyde de asla bu qartnıñ nesi, bu Molla Osman Tükânci familiyası, dayısı. Soñ babamda demek. Üsküpte bir talay sovetler kelgen soñ, sen molla balasına baracasıñ dep, babamnıñ nişanlılarından ayıralar, bir, eki. Soñ Ayseresten anama evlene. A anamnıñ qartbabası Qarasudan kelip, şıyıq torunı, şıyıq, şıyıqlarnıñ bir oğlu kelip Aysereske ocalıq ete. E, bizim qartanamız ne var? Demek, biz Qarasudan da bağımız bar, mına Riza Fazlınıñ kitabında bar o. Köstere qaydan kelip çıqamız biz. Ana, öyle olıp, demek, em Qarasu, em Ayseres, em Üsküt, do, doğğan yerim şu Seyitler rayonı, soñ nemse vaqtine, Şu demek, cenk vaqtına endi bir serbestlik berile. Neblagonadejnıy dep molla balalarını almaylar. Zengin balalarını, molla balalarını almaylar armiya, bilesiz. Qalalar okkupatsiyada. Soñ ana alış-veriş yapalar, yaşaylar, çalışalar. O vaqıt qaytıp Qırım, Üskütke kelemiz. Üskütken de çıqamız qırq dörtte anamnen. Men üç yaşında bala. Mına, bu Ural. Üskütten çıqtıq, Qırımdan. Bu Uralda qırq beş senesi çıqqan resim. Bu babama yiberilgen resimlerden qırq beş senesi. Tekrar köteriñiz. Ana o çette alam, bu alam. Gülsüm. Alam babam aptesi, oñ quçağında men, dört yaşında, bu ağam Şevket, bu anam, bu da rahmetli qardaşımı, yigirmi doquz yaşına Frunzede keçen Muhammed. Ana, öyle tarih. Bu başlana. Soñ qırq altı senesi babam bizni kelip Tulada, Trudarmiyada edi, onda topnen yaşay ediler. Nı, Trudarmiya, bilesiz, çeşit yerlerge şahtörlarnı, şahtör, çeşit türlü maden yerlerine alıp kite ediler bizim tatarlarnı. Başta telqora içinde ediler, soñ çıqardılar volna. Babam güzel çalışqan adam edi, qırq altıda otpuska. Az bir adamğa otpuska berilgende babam da şu cümleye kire, kele Uralğa, deniştire familiyasını, sahtaranı yapa, Muhametov yapacaq ola. Anda qalacaq ola, Uralda biznen. Onda da deyler, mı sugülnıy promışlennosti nikogo ne imeyim prava ostavlât. Anam sahtara, biz epimiz sahtara, babam yapacaq ola Muhametov, yapalar Mametov, kele Mametov, eto ne vaşa semya, bir talay aleket etip, şaadlar tapıp, demek, aqiqaten bu adamnıñ qorantası dep, bereler babama, alıp kele Tulağa. Mına bu resimni körgende men, biz Qırımdan çıqqanda, mına Böyle, ana, babamın alası bar edi. Bu babamın apkesini çıqardıñız. Amma bir dane eski resim daa, babamın alası. Ana, şu alaçıñıñ quçağında biz, üç bala, mına, bu, tam bular, men özümi körem bunda. Mına, bir danesi ağam, bir danesi qardaşım, ortancısı men. Bu resimni Rustem sızğanda, sanki, dersiñ, Bizim qorantada edi, bizim qorantalar kibi çoq qorantalar bar edi. Bu alda, üç balanen çıqqan ve qartanaçıqlarnıñ qolunda qala ediler, anaları kite edi, dağ kesme edi, dağ, dağ yıqa ediler. Ne qadar qadınlar tereklerniñ qaysı tarafına qaçma bilmeyip terekler tibine qalıp öldiler. Soñ menim anaçığım, rahmet olsun canına, Emine edi adı, Emine Şerfe, rusça bile edi yahşı. FZO bitirdi. Cenktönüvde Kerçinskiy FZO. Onıñ içün anam rusça bile edi, o, Leningradskiy evakuirovanıy zavod, pil, onda, motorostroitelnıy zavodda malâr çalışa edi. Ana, çoq qadınlar rusça bilmegenlerge terciman ola edi. Ana, öyle devirler keçirildi. Soñ babam bizni, demek, qırq altıda alıp keldi Tulağa. Elli beşke qadar Tulada yaşadı. Bir kün şahtadan keldi, gece smenasından, saba üyde yaqın uyansa, dörtte kele ediler şahtadan. Biz epimiz rusça laf etemiz azbarda, öz aramız. Soñ bu anama dedi, A qız, bu balalar episi birer qazaq olacaqlar, kittik Özbekistanğa. Pensiyasını bile bitirmeyip, bir yoqalğan edi, güzel pensiya alacaq edi. O qadar milliy ruhta insan edi babam. Köçüre bizni Tulağa, Tuladan Uzbekistanğa, ebet, Uzbekistanda çoq yerlerge avuştıq biz, o ayrı bir ne, çoq yerlerde, Begavatda, Dalvezinde yaşadıq, soñ Bulungurda yaşadıq, soñ köçip keldiler, toplanayıq dep, Akkürgan rayonına, Pitiletka sovhozınıñ doquzıncı odeleniyasında böyle bir oynaq bir yer bar edi. Ana öyle. Amma men altmış senesi Bulungurdan armiyağa kittim. Üç yıl Sibirde, Omsk şeerinde slujba yaptım. Asker nesi, bunda askerlik neleri çoq, resimleri. Ana, öyle, demek, ayatımız. Öyle bir yırcı nesi, istidatı balalıqtan olmasa, o soñ zor ola, o çıqmay, onı ögretalmaysıñ. Balalıqtan bir bala yırlaycaq olsa, yırlay. Gülizar da balalıqtan yırlay edi, men de balalıqtan yırlayım, çoq yırcılar bar. Balıqtan endi yırlap başlaylar. Soñ endi o, professional olmaq içün şaraitlar eger doğrulsa, soñ ola. Olmasa, qalıp kite. Mına, men Balıqtan yırlap keldim, soñ armiyada olğanda, mına bu armiyskiy menim nem, altmış bir senesi çıqqan resim. Bu da şu Omsk şeerinde hor. Mına, arada özbek balaları da bar, horda yırlay edik. Soñ ansambller tüze edik özbek balalarından. Demek, menim yırcılıq faaliyetim ondan başlandı. Güzel bir bayanist bar edi, Anatoliy, onen beraber romanslar, rus türküleri de yırlap başlağan edik. Men atta olarğa tatar türkülerini de ögret edim. Ana öyle bir armiyada pek çoq neler, Bu unurlar, ne deyler, şu pahvalnıy gramotalar bere ediler komandovaniyadan. Qaldıracaq oldılar meni onda, naçalnikim polk, Klubov, vsyo polka. Men dedim, yoq, men qalmam. Ana, ev beermiz, er şey beermiz dep, bu qadar meni yalvardılar. Men dedim, yoq, men ana, baba balası, men qaytmaq kerek. Ana, soñ kelgen soñ, şoförlıq ta yaptım, çoq çeşit zenatlar qolumdan keçti. Amma qaytarmanen altmış dörtte barde tanış oldıq. Men bir arqadaşımnen berberlik yapa edim o arada, bir qaç ay qadar. Soñ ansambl kelip qaldı Aqkurgan rayonına. Kittik olarnen kontsertke. O vaqıt episi sabriyapte, ediyapte, episi, demek, sağ-selamet yırlaylar, gençler. Ana men de sahnada bütün aqşam turdım sahnada. Soñ ediyapte dedi, Olar meni tanımay, men olarnıñ şeyleriniñ nesini yardım ettim boşatmağa i sananıñ artına turdım bütün aqşam baqıp. Soñ bu çıfıt yaşı ne añlay eken, bütün aqşam közlerini almay baqıp turdı, dey Eliatte. Men de armiyadan keldim, qırmızı yanaqlı Yarım koşinkada böyle babam tiktirgen edi. Soñ yoq edi yaptı. Men tatar balasımın dedim. Vay çoçoroz! dedi, keldi yanağımdan çimledi edi yaptı. Soñ sen, sende bir şey bar dedi. Ya yırlaysıñ, ya oynaysıñ, ya çalasıñ. Sen bu qadar meraqnen baqmaq dedi, bu bir şey olmasa böyle olmay dedi. Siz zalğa da tüşmediñ dedi. Ana soñ men dedim, tekraren yırlayım edi yaptı dedim. Vay! Soñ çağırdı, o vaqıt Memet Abibullayev, Enver Şerfedinov, akkordeonda Memet Arslanov keldiler, başladılar maña zil tutmağa. Men başladım, bir yır, eki yıl, yır, bir qaç yırlar yırladım. Episi toplanıp keldiler, soñ Sabriyat dedi, rusça yırlaysıñmı? dedi. Yırlayım dedim. Soñ bir romans yırladım. Ya vstretil vas, şaştı, körüt, bar, bar, bar, baladan bar dediler, eksi adresim yazıp aldılar. Men devam ettim, şöfer çalışa edim, maştan çıqıp evde tura edi, gruzovoy, çalışa edim. Soñ keldi, bir telegramma keldi, ekinci telegramma keldi, ep qorqam dedim, çünki ev quramız, Şu nedey aq kurganda, bir özüm babam yanında, ağam uzaqta, qardaşlarım uzaqta, bir armiyada, bir ağam oquy. Nasıl aytayım? Soñ bir kün babama ayttım. Dedim, baba, böyle-böyle eki dane ağzı sıra telegramma keldi, çağıralar. Soñ babam özü taliyini ayttı, dedi, meni de bir vaqıtlar teatrge çağırdılar. Gozdram teatrı nege kelgende, Çölge, çölde yaşay edi bir vaqıt Seyitler rayonına. Kele, soñ kontsert bitken soñ, kontsert bitken soñ yırlatalar. Bizim Tatvayık yırlasın deyler. Onda eki dost ekenler, bir Tatvayık bar edi, bir de Noğay bar edi. O ayrı bir meraqlı bir şey. Soñ Tatvayık yırlasın deyler. Çıqarıp yırlatalar Laipni. İ, Gozdramğa çağıralar babanı. Amma babası o vaqıt, bu otuz beş, otuz dört, otuz beş seneleri, daa qarbaban bar edi. Soñ kelip babasına aytsa, yaş oğlan, Babası dey, bizim şanımızğa sığmaz bu artistlik, balam, men efendilik etem, sen, ana öyle de, babam dedi, şimdi men saña yoq demeyim, ket, balam, qaytması bedava, zenatlar qaçmaz, amma içiñde istegiñ olsa, istidatıñ olsa, tabaq özüñ, dey, ana, taşlap, o vaqıt pek yahşı para qazana edim men o maşinanen, vay, bu deli bu oğlan, o qadar evden maşina sutura, O qadar raat çalışa taşladı kittani o yetmiş kümüş aylıqqa, dep öyle kitken edim qaytarma vaqıt pek ifaq aylıqları edi, şeyda biz o ifaq aylıqnen çalıştıq ya bütün ömürimiz. Milletniñ ürmetinen yaşadıq, ale daa şu milletniñ ürmetinen yaşaymız, Allağa şükür. Ana öyle demek sanaatqa ayaq bastım, altmış dört senesi on altı oktâbrde Altmış dört senesi on altı oktâbrde men resmiy olaraq Haytarmanıñ sahnasına mindim. Birinci programmada azırlendi programma endi. Pek çoq neler, komissiya ola edi. Ministrlik, demek, kultura Ministerstvo kulturadan, Kultura nazirliginden kele ediler adamlar, soñ çeşitli başqa teşkilâtlardan şairlerimiz, yazıcılarımız, gazetacılarımız hepsi toplana ediler, baqa ediler programmanı i nuqsanlıqlarını köstere ediler, soñ bu Qırım sözünden bek qorqa ediler, bilesiz, yırlatmay ediler. Ana, Soñ meni çağırıp, o vaqıt Yusuf ağa edimi, Şamil ağa edimi, ya, bilmeyim şimdi kimi, olarnıñ arasında episi bar ediler olar, Eşref Şemizadeler, episi, Yusuf Bolat, Abdulla Dermenci, Tınçırov Raim ağa, episi olar baqa ediler. Soñ çağırıp meni, dediler, sen ne içün Mamedov, Mametov yazılğan mende, Mametov, Bu bizde yoq da, ya Mamutov olmaq kerek, ya Memetov olmaq kerek, ya Mambetov olmaq kerek. Yahşı, men ayse Memetov olam, menim dokumentim Mametov kite, a sahnada meni Mümetov bileler. Sahtaramız coyuldı, demek, babay bunı coydı, ana öyle. Rustem ağa, mına yırğa sevgi belkim balalıqtan olğandır, mına sizde qorandanızda yırlağan. Qorandanızda, babam pek yırcı adam edi. Yüzlernen yırlar yazıp qaldırğan cıntı Qırımda, ebet, cenkten ögne qaldı kitti Qırımda, o sürgünlikke kitken de. Ondan soñ daa topladı bir qaç, pek sesli adam edi, pek çoq yırlar bile edi. Men babamdan aşlandım yırğa asılda. Soñ çoq ilâyiler, mına onıñ ilâyileri çıqtı, em notasız, em notanen çıqtı ilâyileri. Ana, babamdan kelgen istidat. Başqa qızqardaşlarımda da ses bar, lâkin olar neçündir yırlamay. O, ağamda, episinde pekaran ses bar, lâkin olar babama ziyade men oşay edim. Er taraftan. Babam köpyam dey edi. Em, aqiqaten, yigirmi yaşında resimlerimizni yanaşa qoysañ, qaysı men, qaysı o, o qadar, demek, ayırt etmene çaresi yoq, babama beñzeyim, er ceetten. Rustem ağa, mına, elbette, siziñ ömrüñiz qolay olmadı, çeşit vaziyetler oldı. Ve mına, ağır vaziyetlerde, er bir adamnıñ böyle vaziyetleri ola, bir qarar çıqarmaq kerek ola. Mına, siziñ ömrüñizde Ağır vaziyetlerde bir de bir qarar almaq kerek olsa, siz nege esaslana ediñiz? Nasıl printsiplerge esaslanıp qarar çıqaranısıñız ömrüñizde? Menim baba tarafım da, ana tarafım da dinge yaqın insanlar ediler, ruhiy ceetten yüksek. Onıñ içün biz birinci.